Yr noswaith dda. Wel, diolch yn fawr am roi'r cyfle i mi i ddanfon neges fer atoch chi o bellter, a gobeithio y gewch chi noswaith ddifyr iawn. Dwi mor falch i weld y llyfr yma yn ymddangos. Mae Hefin wedi bod yn ddiwyd iawn yn casglu'r wybodaeth am Niclas, yn paratoi'r llyfr yma, ac wedi siarad â chynifer o bobl, a o'n i'n falch iawn i gael y cyfle i siarad â Hefin fy hun. Mae Niclas yn yn bwnc diddorol iawn, amserol iawn yn yn cyfnod ni. I ni'n byw mewn cyfnod o uh, ansicrwydd gwleidyddol, dyfodol efallai, yn niwlog. Mi roedd Niclas yn ddyn A ffydd mawr yn y dyfodol, dyna oedd ei gredo. Roedd e yn gwybod fod y dyfodol yn ddisglair, a achos mi fydde sosialaeth yn cyrraedd. Ac fe gynhaliodd e y gredo yna reit i'r diwedd. Dwi yn cofio yn wir cyfarfod â Nicholas, tua diwedd ei oes, ac fel mae'r llyfr yn cyfeirio, fe wnaeth y gymwynas i mi a chydig ohonon ni i helpu ni i adargraffu dogfennau o'r gwasanaethau cudd yn iard yn Aberystwyth, a Nicholas wedi mwynhau y cyfle yma i frwydro yn erbyn y system. Wrth gwrs, fe fu Nicholas yn byw oes hir iawn, ac wrth gwrs yn goroesi cynifer o newidiade mawr yn yn hanes ni. Fe ddechreuodd e 'i yrfa ar ddiwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac yn rhan o'r byd Fictorian. Ac yna, wrth gwrs, fel pregethwr yn troi yn ddeintydd, yn sosialydd, yn gweithio gyda Keir Hardie ar Y Merthyr Pioneer ac yn y blaen, ac yna yn ystod y Rhyfel Cyntaf yn datblygu fel ymwrthodwr, heddychwr, yym, a cael ei gyhuddo, oedd e'n ddeintydd erbyn hynny, cael ei gyhuddo mewn un llythyr i'r Swyddog Gartre gan rywun yn Llangybi yn dweud, 'Mae'r boi 'ma, yn ddeintydd ac mae'n cymmeryd mantes o'r ffaith bod pobl a'u cegau yn yn gau, bod nhw yn medru siarad a mae'n llenwi eu meddyliau nhw a pob math o nonsens. Mi roedd e yn cael ei weld yn ddyn peryglus iawn. Wrth gwrs doedd Niclas ddim yn ddyn peryglus ond oedd e'n ddyn o ffydd ac falle fod hynny yn beth peryglus. Ac yna, yn ystod y y cyfnod rhwng y rhyfeloedd, roedd e'n dal i lynu ati, yn datblygu i i gredo cymunedol. Ac yna yr ail rhyfel byd, wrth gwrs, ac ymwrthod rhag y rhyfel hyddychwr mawr. Dwi'n falch iawn i ddweud, mae gen i gopi o Canu'r Carchar, ac mae hwn wedi ei lofnodi gan Nicholas, Nicholas roiodd e fi, ac yno mae yna rhif 2740, dim, a dwi bron yn siŵr mai dyna oedd rhif Nicholas yn y carchar. Mae Niklas yn dangos enghraifft berffaith i ni o rywun sydd wedi glynu at i gredo beth bynnag oedd y feirniadaeth, ac yn credu yn rhinwedd i sosialaeth ac y gallu i drawsnewid y byd. Nawr, efallai, enillodd hi ddim etholiadau, efallai bod hi ddim wedi dal swydd wleidyddol, ond fel esiampl, mae'n wrthrych y dylai ni astudio yn fanwl iawn, ac wy'n hynod falch, ni i gyd yn hynod falch, i Hefin Wyn am gyflawni'r orchest yma o ddod â bywyd Niclas tuag aton ni. Llongyfarchiadau hefyd i'r Lolfa at gynhyrchu'r llyfr yma. A tra'n dymuno'n dda i chi gyd,